Yeah, parasitism by some of the careers, politicians ki civil servants weng iwange ni tye ka delaying progress me Uganda. What was President Museveni meaning in that statement? Parasitism ni lutela, lucung i wi bye pe myero gukwo calo okodo. Okodo moko i kom dyang cwiyo remo pa dyang kun nongo ngeye atir ni dyang ene myero bene ogwok en. Dong politicians ma tye ma en tye ka lokke ni waci lutela ma tye i wi bye tye ka cwiyo remo pa lukin gang ma oweko kadi ka can tye ka bino kombeddi poverty ma pe tum eni because gin gi cwiyo lukin gang ma meno omyero gin gukony lukin gang me developing that is a parasite parasite i kom dyang en aye okodo meno gin ma myero pe kikan. A parasite i kom dyang ene okodo. Okodo timo ngo i kom dyang? Nga pe ngeyo pingo kikuto okodo. Dong wan lukin gang, dyang tengo ibe, tengo ibe pien nongo tye ka mito ryemo lwango ki ngo? Ki i kome. Ento kit okodo ryemo lwango, pol kare pe romo konyo okodo pien okodo nongo oluto lake ngo? I iye. Oweko ineno jo mukene dong nga anga ni jo mukene igi tye ka deng, jo mukene tye ka jony ajonya. Gijony pingo? Pyem, Wan ma watye ka jonyi Nga drip. who is the who is the head of uh, the, the, the, the leaders who are paratists? Ah, eno-ni dong pire pe tek kombeddi. Ento omyero wawacci, Lweny i kom camcana tye ka timme. A dong, lweny i kom camcana tye ka timme. Ento kit wa lutela ma wan oyerogi i district levels, the local, local government, pud bene gitye ki cing me kwo. Gitye ka kwalo cene ma nongo myero okony dano ma ceng jwi. En dano ma ceng jwi-ni en aye dyang-ngi ya. Ento jo acel, aryo, adek moni gitye ka camo cene PDM, PDM eni omyero ocet kwer i kin lwak, itimo nye wer? Dong wan lwak wadong ki drip i wiwa, drip ma bene pe kikuro ki irrigation gun ba, kiketo tol straw, kikwanyo pii i jerrican kiketo tol straw aye tye ka tono wi anywali i Uganda. Pyem, Pat. jo ma tye, jo ma nongo myero gukel cene botwa ni gukwalo cene ma myero kikelo. Pat lawor gene Dokta, Dokta, Rev. Dokta Senyonyi obedo preacher at Saint Francis Chapel

Ka i o i level mono myero i mar lobo ni ento i o ka mo ma lobo ni en aye tye ka weko i cwer sometimes you don't have to count a loss i making your personal decision i waci an ba kadi kanu eni no yo kwona i neno ngo ma abolo i gina na i on my Facebook count a waci kanu no ka diki an ato ma nongo ngom ngom yo ma cito i wi polo kato ki ngom pa ngati mo Nongo abedo mwol, acito bot lutelone awaco otimma kica. Ento pien angeyo ni yo polo pe kato i ngom pa ngat mo keken, myero akemme ki Lubanga. Wek atim gin ma atir because ka ma wao iye eni pe iromo waco ni this is the best country, this is the best area. Ka ma icito iye weng jo ma ineno calo role model weng kitgi pe. Well, to add on the conversation kakany enoni, part gire o charging kombeddi but.

Parasitism ma Preston oloko iye ni, Ti waco bene gin acel, Kadi ka watye kwo ki can dwong kombeddi, dano ma tye ki ngom ma nongo myero gufu muranga-ni gitye ka fu. Gubedo wa mot gikwayo, Miya, miya, miya. Odiko con nongo dong gitye i nyim Dano ene tye ka fu. In imini gi environment, enabling environment me pur pur maber. En aye ti waco kiweko watye ki Dano ocito apur, pe gubedo akurone weng. Man kobedo jo mukene opur pur ti kura dong kor tii dwe acel otum ka dong wa aa ki show kome dong iti gono cim ono bo ke minwa kong gi minwa kodi do in pi romo wilo kodi kilo acel ici pire poto ni mi pire ita. But who is teaching them?
It is the very leaders ma en ladit ki kome ti ka leading gin. Wek awaci gi dong atir ni. In ka icero ka waco ni ca weng. Sarah, jo ma ti ka neno wan Rwot TV, ka iwaci ku an. I kor ngati moni, i kor en, pe ibinongo mak mukemi. Ti ticci, ti pi in, ti pi lutinni, meno miya acel. Miya aryo, ti pi Uganda, nongo dong inongo kero. Miya adek, mar loboni, full stop. Ka iwaco i kor, i kor, a dong ka iwaco i kor, pe ibinongo, because wan jo ma kiminigi ter ni kikeliwa-ni, itye bwunye we? Boc ma kimiyo ni kiboo ni, ka kiboo ni mucele kilo acel, gicito gikwanyo akwota. Laceng ca amera, to summarize my conversation, amera waci, honorable amera waci, can ma tye kumalo me Uganda nyo i Uganda weng, can buto Kampala cito doro cak wa Gulu. Ma nyutti they pick whatever is there, they come and sleep with it here. Can ma buto Kampala doro cak Gulu ni, itamo weko mine ki ning? Ma nyutti nongo coko. Wa wa cak dong ki dato ma dong wa pige bene dong bedo pe en aye corruption ma tye iye ni kwo tek lutela lukwo nga lukwo dano weng lukwo in dong inge in itye ka bedo ki lukwo yub Well, kwoni pat kekeni.
mono wa pwod tutwal ka kenyo eno ni wa conversation eno bu oo ka kenyo but lok ma ladit president Museveni owaco i yera kumeno eno ni ni yes wa pwod Lubanga corona wa ka rye Ebola bene wakato ka kenyo eno ni